Alright, alright, alright, uh, adɔfoɔ, uh, momfa nkyɛ me paa, ɛm sɛ mede kan starte live program ɛna network no ɛte kɔɛ na mewɔ inside ba seesei no mafiri inside aba abɔnten nti nam sɛ seesei deɛ network no ɛyɛ kakra nti yɛbɛtumi adi nkɔmmɔ ɛyɛ kakra nti yɛbɛtumi adi nkɔmmɔ alright nkɔmmɔ no nyinaa ɛfa wo wo ho ɛfa me nso me ho nti no wo ba so a the best thing a me pɛ sɛ wodi kan yɛ ni sɛ wɔde ɛhyɛ video no mesrɛ wo a wo ba so a first thing a ehia paa a wɔyɛ a ɛbɛboa ne sɛ wobɛhyɛ video no sharing is caring wohyɛ video no ɛte sɛ wo na wɔka Asɛm no a merebɛka no nnɛ no, ebi fa wo ho, ebi fa wo nua bi ho, ebi fa me ho, ebi fa ɔnyɔnko bi ho. Enti at the end of the day nkɔmmɔ no bɛkɔ awieeɛ no, na mewɔ gyidie sɛ asɛm no, sɛ mpo nipa baakofoɔ bi nti asɛm no nyame somaa me a, anaasɛ asɛm no ba seesei a, asɛm no bɛkɔ awieeɛ no, na saa nipa baako pɛ no Wanya wɔgyeɛ. Saa nipa baako pɛ no, n'abrabɔ asesa. Saa nipa baako pɛ no, eh, Nyame animuonyam bɛyɛ kɛseɛ wɔ no so. Wo a wohwɛ me saa mmerɛ biara, wo a wonim me previous time biara no, you know what I am capable of doing. You know what I'm capable of doing. Simple. Wonim me sɛdeɛ na meteɛ, ɛna deɛ mɛtumi ayɛ. By wo a wohwɛ me saa mmerɛ yi, ɛfiri from now going no, Wohwɛ me a hwɛ me in a different way. Ɛmfa ani a na wode hu me previous time no nhwɛ me saa mmerɛ yi because baabi a wohwehwɛ me no I've moved from there. Baabi a wohwehwɛ me no menni hɔ. Wokɔ hɔ a wonkɔto me. Enti mafiri hɔ. Enti baabi a mepɛ sɛ wohwehwɛ me a wobɛhu me no Any different way a wode bɛhu me ne sɛ, hwɛ me sɛdeɛ wohu me no, na tie asɛm no a me ne wo reka no seesei no. Me ne Badwemba na ɛba abɛdi nkɔmmɔ. Wo a wo ne me redi nkɔmmɔ saa mmerɛ biara no, wobɛtumi adrɔpo wo comment wɔ comment section no ase. Asɛm no yɛreka no, sɛdeɛ wosi tee aseɛ fa ne sɛdeɛ wosi dwen ho no, wo nso wobɛtumi adrɔpo wo comment wɔ comment section no ase. Na nkɔmmɔ no yɛredi kɔ yɛn anim no, Wɔbɛba abɛte m'aseɛ, me nso mɛba abɛte w'aseɛ. Alright, adeɛ bi a mahu wɔ Ghana yɛ ho ɛna ɛnɛ meba abɛka no. Adeɛ bi a mahu Ghana yɛn yɛ ho ɛna ɛnɛ meba abɛka no. Me se caption no, me se I will never change my message. I will never change my message. Mensesa ma no da. Mensesa ma no Tie me yie paa o, merensesa m'ano da because I am not coward. I am not a coward person. Me mensuro adeɛ saa o. Because tumi na ɛte me mu no ɛso sen deɛ wohu no. Tumi a ɛte me me mu no ɛso sen deɛ wohu. Nti me nsesa ma no ɛna I will never change my message because of money sika ana fame na kwaku sɛ me tie yi me maame ne me papa ayɔnfuo yi na ma fa phone na me didi aman mpanimfoɔ atɛm me didi papa bi ɛsɛ bio ne panyin betumi akɔ nka akyɛn me papa ɛɛ eh, me didi mmɔfra asɛ bio wɔn sua adeɛ firi me me hɔ me didi wɔn atɛm. meyɔ m'ayakayakadeɛ, meyɔ m'atantandeɛ, meka nsɛm bi, nsɛm bi a sɛbio asɛm a sɛbio wode samina koraa hohoro a ɛnyɛ yie, meka because of money. Tie, ɛmpushi me o. Wa a wohwɛ me sɛsi yɛ no, don't push me because I am, I am unpushable. Tie me yie paa o, don't push me because I am unpushable. Ɛnyɛ w'adwene sɛ woresoma me baabi a me me mentumi nkɔ na menkɔ. Kwaku na me ne ɔkasa no. Kwaku tua ɛna me ne ɔkasa no. Ɛnsoma me baabi sɛ menkɔ. Abirɛko a wo wonim sɛ baabi a wɔresoma me no hɔ yɛ danger zone. I will never move. Deɛ ma me kasa ayɛ tenten nyinaa no metwa so tiawa. Hwɛ suban. ɛna yɛde bu ɔman. Ɛnyɛ nimdeɛ. Tie me yie paa. Suban ɛna yɛde bu ɔman. Ɛnyɛ nyansa. Suban ɛna yɛde bu ɔman. Ɛnyɛ sukuu a wakɔ anaa akwantuo a watu. Ɛnyɛ sika a wowɔ. Ɛnyɛ ahoɔfɛ o. Ɛnyɛ baabi a wote. Sɛ wote aburokyire anaa wote Ghana. Wote Amerika anaa wote Switzerland anaa wote Australia, Germany, eh, eh, Spain, Libya, Lagos. Ɛnyɛ no na yɛde bu ɔman. Mete Ghana, makɔ school, me na makɔ university, me na mewɔ degree, me na mewɔ diploma, me na mewɔ hwan. Ɛnyɛ no na yɛde bu ɔman. Ɛyɛ suban, suban ɛna yɛde bu ɔman. Enti sɛ woyɛ ɔman mu na wɔ good leader Na sɛ citizen no ɔmo suban nyɛ a, hɛ opa yɛ dɛn ɔman no bɛtena baabi ɛteɛ? Ɛna sɛ citizen no so no yɛ, citizen foɔ no nyinaa yɛ, ma timamufoɔ yɛ, na sɛ leaders nyɛ a, hɛ opa yɛ dɛn ɔman no nkɔ nkan? nkɔm a me ne wo di ne nnɛ no mepɛ sɛ ɛbɛyɛ tiawa paa because mɛpɛ sɛ wo ne wo nua bi nso bɛtumi ahwɛ bi ebi a woantumi ama live ama amɛhwɛ me a wo nso wobɛtumi adownload no wahwɛ bi anaasɛ wobɛtumi asɛ wo mmerɛ bi no wahwɛ bi ntumi ma no nyɛ tenten bebree na w'ani ankɔha video no ne hwɛ ho wo a waba soɔ no mahu deɛ mɛserɛ wo ni sɛ waba so no meserɛ wo hyɛ video no hmm? Wo share video no kyerɛ sɛ eh, deɛ me meyɛ no, deɛ meyɛ no, wopɛ sɛ obi nso nti bi. Ebi a wobɛnya aba wom, deɛ me ne wo ka no, wobɛnya aba wom, but wontumi nkɔkyerɛ obi sɛ deɛ mekaa no no. Nti wo deɛ ni sɛ wode share video no ma me, na deɛ ɔno nso so ɔwɔ online saa mmerɛ no, ɔno nso mɛtie bi after sɛ bi a yɛayɛ program no koraa wie no, obi a ɔno nso bɛba later no, ɔno nso mɛnya bi ntie. wohyia video no a asɛm a nkɔmɔ a yɛredi no wobɛtumi adrɔpo wo comment o kwaku asɛm a woka deɛ me ne ɔnyɛ adwen wo ne me nyɛ adwen wɔ kwan bɛn so na wakyerɛ w'adwen na deɛ ɔno nso so bɛba a ɔno nso antumi anhwɛ video no ɔbɛba bɛredi comment no ɔno nso bɛredi comment no at least ɔno nso bɛnya aba bi wom nti wohyia video no a na walike na afei yɛkɔ yɛn anim Hyɛ video no, dropo comment na wodeɛ like. Nneɛma mmiɛnsa wei na woba so ayɛ. Sharing is caring. Ɔdɔfo a wotie me, meka asɛm bi akyerɛ wo paa. Me, nansɛn within short period bɛyɛ sɛ two weeks anaasɛ one week nie, mede program bi asi m'ani so sɛ meboa me kuro dɔmaa ama asu. Eh, meyɛ meyusu social media ɛde adoro nipa biara attention. Meuse social media, Facebook ne YouTube de adraw adɔfoɔ nyinaa attention. Ebia na obi koraa hyɛ tokuro bi mu, wotu kwan ateɛ. Ɔnkae ne nkyi koraa sɛ ama su koraa deɛ, ei, ɔrekɔ no na ama su yɛ mfutukwan. Ɔrekɔ no na ama su koraa deɛ mpuntuo biara ni hɔ. Enti n'adwene koraa fi so sɛ ɔbɛboa ama su na ɔnkae Nti man a ɔwɔ so no n'adwene nyinaa ni sɛ hɔ ara na ɔbɛwu ada. But biribi atumi si, yareɛ bɛtumi abɔ wo, wowɔ hɔnom no yɛbɛtumi akyew ne yɛdepɔte wo. Ɛhe ne yɛde wo korɔ? Deɛ ɛbɛtwa ni sɛ wobɛsan akɔ wo nkyi, wo kurom. Wo kuro ne hwan? Wo kuro ne Dɔmaa Amaasu. Wo kuro Amaasu no ɛwɔ hefa? Ɛwɔ Ghana. Nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a, ɛndeɛ me mafa ato me ho so sɛ meyusu social media na matwe nnipa nyinaa adwene de aba so sɛ, Momma yɛmmoa na yɛn kurom dɔmmaa ama asu. Yɛmmoa na yɛntumi mma ɔman no anaasɛ kuro no yɛntu mpɔn wɔ mu. W'ahoɔden, wo a wowɔ akwantuo mu no, yɛrekɔ communal labour, wontumi nkɔ bio. Enti wo nso so kuro no a wote soɔ no, yɛyɛ adwuma wɔ kuro no, yɛreboa kuro no. Seesei a me ne wo kasa yi, obi a wowɔ aburokyire biara no, wotua tax de ma ɔman a wote soɔ no. Wosevu wɔ ɔman a wote soɔ no. Nti woretua tax wɔ ɔman no a wote mu no, na woresevu wɔ ɔman no a wote mu no, yɛnya wo ho mfasoɔ, wo tax ne sika no a wosevu no wɔ ɔman no mu nti no, ama ɔman no reyɛ adwuma, ɛkɔ so nti wɔnya sika de boa man no ma man no mpuntuo ba mu this very same person no ɛfa phone si n'anim sɛ kwakuma fa phone yɛ si m'anim yɛ a one ɔdwene fame two ɔdwene sɛ ɔbɛnya sika ebi a ɛwɔ social media sika anaasɛ nipa bɛte ne nka. na wafa phone na ɔredi mmaa mpanimfoɔ atɛm, Ghanafoɔ mpanimfoɔ sɛ bio na wodi wɔn atɛm, obi a ne panyini bɛtumi akyɛn wo papa, wo papa kora bi kora wantumi ammɔ bra sɛ ɔmampanin ne bɔɔ ne bra no, wo papa o, bi kora wantumi ammɔ bra sɛ ebi a assemblyman ɔwɔ wo kuro mu, wo papa bi kora wantumi ammɔ bra, wo kora wo ankasa a wɔhwɛ mi, ebi a wo papa ntumi anhwɛ wo sukuu. Wo papa bi koraa na ɔyɛ betwani. Wofiri sukuu ba a, bɛ so na na wo papa ma wobɛhyia no. Woantumi annidi wo papa atɛm o. Woantumi annidi wo papa atɛm. All because of social media fame. Sɛ nnipa nyinaa bɛte wo nka. All because of social media sika. Na wafa phone na wate asi wo ayi ɛ wo man mpanimfoɔ anim. Hɛ na meka asɛm akyerɛ wo. Menyɛ politician. Menka Nana Akufo Addo asɛm, menka Bawumia asɛm, menka ɛɛ eh, John Mahama asɛm, na mmom deɛ meka n'asɛm yɛ aman mpanimfoɔ, ahemfo, wɔn a wɔdi wo so. Hwɛ maame nka asɛm nkyɛ woyi Nyankopɔn firi hɔ a wɔho. Aman mpanimfoɔ ɛna ɛyɛ wo nyame wɔ asase so because what they decide no ɛno na woyɛ. Na sɛ wotumi tew ano di wɔn atɛm a, na sɛ wowie bɛ kɔɔ wɔn anim kɔka kyerɛ wɔn sɛ yɛhia mo mmoa. Ah, na wo paa ma mebusa a question o. Wo maame a ɔwoo wo, woadi wo maame atɛm. Wowie, wodidi wo maame atɛm wie no wasan kɔ gyina maame anim maame ma me sika nkɔtɔ aduane ni. Wo sɛbi o, wadwen wei na ɛyɛ adwuma. Adwen wei no ɛyɛ adwuma. Wadidi wo papa atɛm. Paapa, ma memfa wei nyɛ example. Me ne wo ba bɛyɛ ɛyi eh, experiment bi. Waba so ano wahyɛ video no ama me why? Gandaa Dauda Gandaa. Dauda Gandaa, mahu. Mesrɛ wo hyɛ video no ɛma me. Ɔsɛ hi, good evening bro. How are you doing today? I'm doing fine. Me ho yɛ paa, menim sɛ wo nso wo ho yɛ. Uh, Jago Kingsley, I'm watching you live from Tema community too all right uh, Jago Kingsley the same good job good, uh, God protect you God bless you wonderful program uh, you do all all right mesrɛ mo woba so a na wahyɛ video no asɛm a me ne wo ba bɛkyɛ ne nnɛ no yɛ very simple paa hwɛ criticizes a mowɔ dɔmaama su mate mu nyinaa mo nka ho Ɛna mo ntumi nka mo ano ntom sɛ me mmoa a memfa mmoa me kuro no ɛnyɛ yie. One, adeɛ baako a mo no mo mo mo mo decide sɛ me me bɛ use social media me bɛ use ama so mo de pɛ me YouTube sika di. Are you serious in life at all? Me ma be use social media, Facebook ne YouTube de apɛ sika adi. Enti programs na me me yɛ sɛ yɛmmoa ama asu no, mo abu ne sɛ yɛ nkwasi asɛm. Anibrɛ, anibrɛ, anibrɛ a ɛwɔ nipa bi ne yafa no, ɛno ka ho bi na Ghana yɛ ho kyere yɛ no. Me ma sɛ ma daagye hwɛ, unim sika a me spend no for internet. before a mɛyɛ video bɛwie a mɛsan asɛnde meyɛ me pushi ne hd before a yɛbɛtumi asɛnde time a me spend na me share videos no how many of you how many of you a mowɔ ama su ɛna mo share me videos youtube how many of you ɛna mo hwɛ me video wɔ youtube wonim time a me start youtube videos me me ni hundred subscribers koraa o but ma ni mbiri obiara tie mi yie paa. mini hundred subscribers me subscribers enu hundred me video to ɛtɔ da nipa three two ɛna ɛhwɛ but me maba mu mu tie mi yie o maba mu mu o because menim sɛ ɛyɛ time menim me me te time and season ase wo a wohwɛ mi sɛ esi adeɛ mepɛ sɛ ɔte aseɛ no no me me te time and season ase. Enti sɛ mete time and season ase deɛ a, menim sɛ ɛberɛ bi rebɛba a, sɛdeɛ mpanimfoɔ bi hyɛɛ wɔn dwumadie ase na wɔnni boafoɔ no, saa ara na me nso mahyɛ me deɛ ase sɛ menni boafoɔ koraa. Ɛberɛ bi rebɛba, wɔn a na wɔnni boafoɔ na ɛnnɛ morehwehwɛ sɛ anka wo daba biara wosɔre anɔpa worepɛ saa nipa no sɛ nka ɔmmɔ wo din wɔ ne platform so kɛkɛ, ɔmmɔ wo kuro din. Ɛ, nansa yi a Angel FM Yɛ a yɛ Assemblyman kɔtenaa Angel FM no, monhwɛ the way a mosi hyɛɛ videos no ɛne ne pictures no faeɛ. Ha ade nti a mo Assemblyman a yɛatumi akɔ akɔtena Angel FM nti mo ani agye. Nti nka Nyankopɔn adom wo a wo kurom ni de hyeɛ atumi ayɛ kɛ sɛ o me nso meebie platform, meebie YouTube page, meebie Facebook page sɛ ɛbɛyɛ a me kurom Information bɛtumi afa hɔ na world wide, wiase nyinaa atumi ate yɛ kuro mu mpuntu a ɛrekɔ so wɔ yɛ kuro mu no. Ei, ɛno nso ho ne jealousy. Ɛno nso ɛho ne jealousy. Hwɛ, me nua wotie me, wo a wohwɛ me saa mmerɛ tie me yie paa. Ɛn ɛspɛte me sɛ me baa life mi baabi didi panyini bi atɛm o. Na wabɛ support me abɛtwerɛ aseɛ more fire. I am here to give you sense. Hwɛ demonstration a nora ɛkɔɔ so no. Ɛyɛ ɛyɛ the whole Ghana youth no ɛna mo aka mo adwene abom sɛ mo kɔ demonstration. Ɛyɛ wopɛ ɔman no yie. Ɛyɛ ama mpanimfoɔ no nso ate demonstration no. Mo nso mo deɛ a mo yɛɛyɛ no ama mpanimfoɔ nso de wɔn ani ahu. Seesei efiri nnɛ kɔ no Yɛrebɛtena ase na afei yɛde yɛn ani ato fam na yɛahwɛ deɛ ɛrekɔ so wɔ ɔman no mu no. As a leader, wo lead demonstration na sɛ wo a woyɛ leader wo lead youth ama youth no aba abɛte ɛɛ eh, yɛka ne sɛn ɔman no haw a ɔman no nam mu no wowu didi mpanimfoɔ no atɛm hwɛ na wodidi na no atɛm a wofii sɛ wonyina a wɔbɛkyɛ wobɛnyina akyɛ wobɛdidi wo papa atɛm ɛbɛpere mpanyinie Akonnwa a obi to si so no, wode adidi atɛm, wommu adeɛ. Ɛyɛ wo ho sɛ wo nko ara na wowɔ nyansa, wo yɛde man hyɛ wo nsa. Ma menbusa wo, eh, Avram Bɛmɔhye ne mma yɛ sɛn? Captain Smart ne mma yɛ sɛn? Saa mpanimfoɔ no wɔde dii youth no anim kɔyɛɛyɛ kɔyɛ demonstration, wɔn mma yɛ sɛn? Woabusa wɔn? The biggest question mepɛ sɛ wobisa wɔn saa mmerɛ ni sɛ wɔn mma no wɔatumi ahwɛ wɔn nyinaa ma wɔn mma no asisi yie obiara wɔ ne single room mu da mu obiara wɔ ne kaa a ɔde kɔ adwuma na papa eh, wo wotumi tua wo mma no nyinaa ka bosome biara bosome biara sika sɛ na ade to wo mma no accounts mu Wo mma o, wo a womaa wo yam mma a wɔawo wɔn no, bosome sika sɛn na ade to wɔn accounts mu? Wo a wo yam mma a wɔawo wɔn no, hwan na ɛyɛ adwuma wɔ ministries? Hwan na ɛyɛ adwuma wɔ fa big factory, Ghana factory, wokɔ Tema community two, Jago Kingsley, menim sɛ wowɔ Tema, Tema community two, factories dodoɔ sɛn na ɛni hɔ? Emu deɛ he na Captain Smart ne ba yɛ adwuma wom? Emu deɛ he na Avram Bemoshie ba yɛ adwuma wom? Maame mbusa o, Ghana the toppest ɛyi yɛfrɛ ne sɛn media house emu deɛ he na Avram Bemoshie ba yɛ adwuma wom? The biggest question also obusa ho ne sɛ ɔno ne mma a wɔyɛ bi a bɛyɛ sɛ nine six five two three no ɔntumi nhwɛ wɔn mu o. Ontumi nhwɛɛ wɔn nwiei, but ɔsɛ obetumi aba abɛhwɛ Ghana nyinaa. Ɔsɛ obetumi aba abɛhwɛ Ghana nyinaa. Ɔ hwɛ maame nka asɛm nkyerɛ wo, woyɛ boy a ɔho, woyɛ youth. Na sɛ woamma w'adwene wesei no anna fam, na woamma ahobraseɛ amma wo mu, amma mpanimfoɔ, amma mpanimfoɔ amma wo nyansa, amma mpanimfoɔ amfa nimdeɛ antetew, amma mpanimfoɔ amma w'ahobraseɛ ntetee a, ɔdɔfoɔ tie me. Wopɛ hurihuri sɛ deɛn? Akonnwa a wopere akɔtena so no, yɛde wo to si so a, sɛdeɛ mpanimfoɔ no mistake a wɔn yɛɛyɛ no, you will do the same mistake. Wɔn nso bɛyɛ the same mistake. Na sɛ yɛn yɛafa ato yɛn ho so sɛ okay, boys no a mo no mo didi mpanimfoɔ no atɛm no, yɛn nso yɛnni wɔn atɛm bi. Na mmom yɛn nso yɛde ani sɛ yɛn nso yɛde yɛn ahoɔden kɔboa. Yɛnhwɛ number of people a wɔkɔɔ demonstration no. Sɛ mo a mokɔɔ demonstration no nyinaa sɛ nka obi ayi one cedi mo a mokɔ demonstration wodɛ memfa no reference mo obi ayi ten cedi mo a mokɔ demonstration no obi ayi ten cedis a obi ayi ten cedis ɛna mo boa ano na mo se nana seesei yɛn youth no yɛn nso yɛaba yɛpɛ sɛ yɛde yɛn ahoɔden bɛboa wɔn man no bi nti yɛn youth no yɛn nso kakra a yɛdidi toɔ yɛn nsa aka nie gye na fa support ɔman no economy no na afei efiri ɔkye no ɛkɔ no yɛnhwɛ sɛ nsakyerɛeɛ bɛba mu anaasɛ nsakyerɛeɛ mma mu deba bia meka sɛ ɛyɛ nyansa dodoɔ hɔ ɛyɛ gyimi o nyansa dodoɔ ɛyɛ gyimi na me mehunu sɛ youth no aba no obiara fix the country fix the country nkɔ yie adwuma nni man no sɛ si a me ne wo kasa yi Carpentry shop bebree yɛ empty, wɔn pɛ workers wɔ Ghana. Wo ba abrokyire a carpentry shop, carpentry shop, obi prapra hɔ o, ɔnyɛ adwuma wɔ hɔ. Obi prapra carpentry shop wɔ abrokyire. Obi prapra carpentry shop outside Ghana, agye sika. But ɔkɔ Ghana a, ɔmpɛ sɛ ne ba bɛsua carpenter. Na anka obi ansua carpenter no a, anka hwan na ɛkɔyɛɛ master ma wokɔnya hɔ kɔprapraeɛ no? The same person na ne ba awie school, ɔmpɛ sɛ ne ba bɛkɔ akɔsua mason, ɔmpɛ sɛ ne ba bɛkɔ akɔsua tyler, plumber, ɔmpɛ sɛ ne ba bɛkɔ akɔsua no. The same person ne te ɔman no mu sɛ adwuma ni man no mu. Yɛpɛ factory. Factory no ma mebusa one biggest question sɛ factory a ɛwɔ Ghana, ɛmu deɛ he ɛne yɛde maa sɛ kooperati machine a wobɛtumi a operati. Yɛma wo sika sɛ gye kɔ school no, yɛma wo sika ne wode te Konami ase. wode te kyakya ase yɛ ma osika sɛ gye kɔ sukuu a na wode bɔ akɔhwie wo wo maame no papa ma osika sɛ gye na fa kɔtɔ aduane di kɔ sukuu no na wode sika no ɛrehwɛ wo girlfriend na sɛ wokɔ sukuu na wampaase na sɛ wo papa ka sɛ kɔsua adwuma a wopɛ sɛ wofoɔ so wo papa ne sɛ wo papa mfa nkɔ university meanwhile nso wampaase na wampaase na wanya university ankɔ no adwuma bɛn na ɛwɔ sɛ woyɛ no wɔ life mu me a me ne wo te yɛ mankɔ sukuu yi me meyɛ kayɛyɔ adwuma mesɛsi a metie sɛ obi frɛ me sɛ memmɛsoa nneɛma ngye sika mɛsoa agye sika saa sika no megye a mede bɛtɔ aduane ama me ne me yere ne me mma adi memble mu wɔ biara sɛ obi na eh, no one is behind eh, mabrabɔ ɛyɛ me ankasa ɛna mepushi mabrabɔ ɛkɔ baabi a mepɛ no Na sɛ wote ɔman mu, kapentafoɔ hia workers, masonfoɔ hia workers, eh, tilers hia workers, eh, yɛfrɛ ne sɛn, eh, shoemakerfoɔ hia workers. Eh, eh, a lot of adwuma bebree na ɛkɔ so wɔ ɔman no mu. Na sɛ wowo tena ase ka sɛ adwuma nni wɔ ɔman no mu a, na youth na moboa mo ho ano no, eh, na wokɔ magazine a, magazine, master baako, ɔni akwadaa baako koraa wɔ ne nkyɛn. there are a lot of masters in magazine a wɔn ni nkwadaa wɔ wɔn nkyɛn ɔba wie sukuu no instead sɛ ɔbɛma ɔba no akɔsua adwuma no wode ɔba no te fie ɛreteɛ mu frɛ ayi ɛyɛ frɛ nsa nana akofo ado president ɛyɛ ni adwuma o pɛ adwuma ma yɛ no nso obi obi ba te magazine ɛresua adwuma akwadaa no wie sukuu no a papa no hwɛ yɛ akwadaa no n'ade sua nkɔ nkan no ɔde ne ba akɔto adwuma mu a akwadaa no resua adwuma hwɛ maame nka asɛm nkyɛn ɛnɛ secret bebree na mede bɛba abɛto abɔnten nnɛ before me video bɛkɔ awieɛ obi te ghana obi te ghana ɔkɔto sɛ obi ɛyɛ adwuma bi a na ɔsere no wode ahiafoɔ adwuma wei na woyɛ hɛ ase bi yɛka ghana ase bi ase bi yɛ adwuma bɛn ase bi yɛ wɔn a wɔhoro nkukuo mu wokɔ kantin wɔn a wɔhoro nkukuo yɛ frɛ wɔn ase bi ghana europe ɛnna ɛyɛ adwuma sika wom paa. A lot of people wɔn wɔ Europe ɛyɛ ase bi ɛwɔ huru nkukuo mu ɛwɔ restaurant. A lot of people ɛwɔ huru mpɔnkɔ mpɔnkɔ enwan enwan ho na yɛ dware yɛ dware nwan ɛyɛ afuo ebi yɛ tomanto farm ebi yɛ ayi ɛ ɛ poultry farm. Saa nnwuma wei nyinaa wɔ Ghana ɛnɛ wokɔ dɔm ahenkuro a the the biggest uh, the whole Africa the biggest uh, eh, eh, kuro a mɛtumi aka sɛ uh, yɛfrɛ no sɛn poultry farm ɛkɔ so paa yɛ dɔm ahenkuro nso youth te dɔm ahenkuro kasa adwuma ni hɔ obi di poultry farm ne hyɛ wɔn nsa kɔ wia ne nkokɔ ne ne nkosua kɔtɔn yɛ no ɔnyi wadi ɔbɛyi wadi nso kɔ aburokyire a ɔntumi nkɔtena obi poultry farm nkɔwia n'akokɔ anaa nkɔwia ne kosua Change your attitude. First change your attitude. Yɛ abrabɔ bi ɛnu ayɛ ma obi dɛw brother. O hwɛ mi a hwɛ mi mi yɛ mi yɛ real bad boy. Yɛ kɛse yɛ nka bad boys a na wɔn wɔ mi kurom a I am one of them. Ana mi yɛ real bad boy. But mi tu kwan no a mi bɛ sakyera yɛ no ɛna ma hunu sɛ no. Suban bi a na yɛda no adie no wɔ yɛ kuro mu no ka ho bi na abrabɔ no yɛ ho kyere yɛ nnɛ because deɛ wodua ne nnɛ no ɛno a na wobɛtwa no kyena. Suban bi a yɛda no adi no nnora no ɛno na nnɛ ɛaba yɛ abrabɔ so no wokɔ wia obi akokɔ na afii sɛ wafa ho adi wote akwantuo wobɛbrɛ wɔ akwantuo mu saa wobɛbrɛ wɔ akwantuo mu saa adɛn nti a obi anwie ni dwan a Buronya berɛ wɔbɛtɔn deɛ bi ahwɛ ɔne n'abusua no wokyee ne tɔn yɛ wokyee ne tɔn yɛ na adwane kɔtena Nigeria wote Nigeria na na wonam mu ba Libya ɛnɛ wakɔnya Europe akɔtena enti ɛyɛ wɔ sɛ wafa ho adi ɛno nti a wode sika kɔ fie sɛ yɛmfa nyɛ agyapadeɛ ma no abusuafoɔ nso adi sika no wonwene wei ho da ɛnsu mfrɛ awurade nkae sɛ wobɔ mpae sɛ awurade mfa wo bɔne nkyɛw Sɛ suban bi a wodaa no adi, korɔno bi a wobɔeɛ, bɔne bi a woyɛɛ no wo mmɔfraberɛ mu no, na wonnim nti a na woyɛ saa nti, Awurade fa kyɛ me no, wonsrɛ bɔne fakyɛ, wonsu ngu Awurade so. Ahantan, ahantan ne dwaeɛ ɛna ayɛ youth ne mma. Wo you aberanteɛ a wasi soɔ, maame mfa wei nyɛ example, me ne wo ba bɛyɛ experiment bi, wobɛte m'asɛm na meka no. Wo maame ɔwo, ɛne wo papa ɛwo. Yɛde nkontommire ne akaw na ɛtetee wo. Worekɔ sukuu a, yɛnoa ayi menken na woayiyi bi ahyehyɛ wo bɔtɔm. Me ɛ, ma menka sɛ mewie sukuu 2002, me class, menim obi a na ɔfiri sukuu ba fie a, ɔkyenkye wei gu ne bɔtɔm. Menim obi a me class, yɛwie sukuu, yɛfrɛ no sɛ yɛwɔ class ne yɛwie a yɛho akɔ akɔbɔ ampesie. Ɛno na na woyɛ wɔ life mu. Adɛn ntia? Because na sika nni hɔ. Wo maame ne wo papa ntumi amma wo yɛfrɛ no sɛn amma wo good education. Yɛde woamfa nkɔ yɛmfa woankɔ ankɔto ayi yɛfrɛ no sɛ private school aban school mu ɛne yɛde wo toeɛ ɛne yɛhwɛ wo. Sika na nka wɔ sɛ wɔde ma wo kɔtɔ aduane di no wɔn anyɛ saa sika no amma wo. Enti wo deɛ ni sɛ nkurɔfoɔ bankyemfuom nkurɔfoɔ mɛnkɛmfuom ɛna na wowia aduane. yɛwɔ sukuu mu ne yɛwia yɛn ho kɔ ɛkɔtutu nkurɔfoɔ menkei ɛrebɔ ampɛsie di wei nyinaa mu no yɛtuu kwan no yɛnyɛ nya adwensakyerɛ wɔ mu yɛnyɛ nya adwensakyerɛ wɔ mu ɛnka sɛ yɛsu afrɛ awurade sɛ awurade yɛserɛ wo bɔne nketenkete a yɛyɛ mmɔfra yɛyɛ yɛ nyinaa awurade fa kyɛ yɛn ne yɛnnim awurade ne yɛnnim Awurade ne yɛn nim fakyɛ yɛ daabi seesei deɛ woanya aburokyire aduru hɛ wote Germany a wonte baabi a maame nka asɛm kyerɛ wo hɛ ekuro bi wu a ekuro bi toa so sɛ wote Amerika a wote Amerika no wo ne obi na ɛda room obi so te Amerika ɔno nko a wɔda mansion mu wote Amerika no wo ne obi na ɛhyɛ ayi corridor obi nso so te Amerika no swimming pool na ɛda ne fie no ɔnyɛ bia koraa ne ne ndwarim Enti ekuro bi wɔ a ekuro bi toa so. Sɛ wo na wotwi limousine wɔ Ghana a, obi nso so twi ayi ɛ ɛ obi twi private jet wɔ Ghana hɔ. Enti sɛ masa wode wo ho a, hwɛ mɛma ahantan ma wonkeka sa bio nsɛnhunu ntia mpanimfoɔ. Ahantan kasa ɛnyɛ mmoa wɔn hwɛ maame nka yɛyɛ generation wɔ sei no wahu Afram Bemoshie is the most corrupt person Captain Smart is the most corrupt person ɛna ɛyɛ friend sɛ the other people na wɔn ka ho mi mpɛ wɔn din koraa hwɛ wɔn na ɛsɛ youth no wɔn na ɛsɛ youth no because already no ɔno Afram Bemoshie na mmɔ ne bere ayie nti no ɔpɛ baabi a wɔbɛnya escape goat yɛka sɛ escape boat a baabi a wɔbɛnya a wɔbɛtumi awura ɔde nsɛm bi bɛwura yɛbɛgye no atom na wɔanya hɔ de apɛ ne chop money de ahwɛ ne mma. Captain Smart wo ahantan ne ahomasoɔ nyɛ wo na akɔ so a cement wɔ eh, eh, cathedral sɛ wode kɔ akɔpɛ yɛfrɛ ne sɛn eh, wode woda wode pepose wɔ aban mu woanya no ɛna wasɔre ati aban me menyɛ politician o me asɛm a me ne wo ka menya mpp ni menya ndc ni me abatoɔ me metu bi metu kwan mekɔ ccs ni mento abada nti me menim aban no wei na ɛyɛ papa na wei nyɛ ɛnyɛ papa o what i know ni sɛ panin de panin Tie me yie paa o. What I know ɛne sɛ yɛmfa anidie, obuo, yɛndwo ahobrɛaseɛ, yɛmfa mmu mpanimfoɔ. Asɛm a na me ne wo ka no, megu so a me ne wo kasa, memma ma ma no nkɔfa baabi foforɔ. Asɛm a na meka ne sɛ, nteteɛ a wo maame de tete wo wɔ fie, aduane a wo maame de ma wo, nsuo a wo maame mo de ma wo, aduane a yɛde ma wo nyinaa no, ɛno ara na na wo maame mu bɛtumi afɔɔde. Deɛ na wo maame bɛtumi de ama wo no no. wo maame mu aduane na na wɔn bɛtumi de ama no no nti kakra wo maame mu de maa wo no woma w'ani sɔeɛ a kɔsi sɛ wowie sukuu na sɛ wowie sukuu nyame boa wo na w'adamfo bia na wo ne ne wɔ class ɛkaa sɛ ke kɔgya me wɔ fie a ma mesrɛ wo ma menkan message kakra bi na mentoa so ma menkan message na messages no ɛkɔ n'anim

Hwɛ, wote wo kurom na wode wo ho to NPP ne NDC so kɔyɛ politics na small boy because of akonnwa bi a wobɛnya, because of eh, post bi a wobɛnya, wokɔdidi mpanimfoɔ atɛm, wokɔ gather boys, yɛnyɛ demonstration, yɛnyɛ wei, hɛ, masa, wote wo nkwa nna so. If you don't know, I'm telling you the truth. Wote wo nkwa nna so. Ɛna Uh, Desmond Azubila. Desmond Azubila say, hello, good evening, bro. All right, I greet you. Uh, uh, Abanga Bernard also on point. All right. Mo share video no mami mesrɛ o. Oba so a share video no ɛma me. Ade a mesrɛ o nyinaa sɛ share video no o deɛ like it. Drop o comment na share video no because mo comment no ɛna mi ehu no nipa yɛ ne wɔn mo di nkɔmɔ. Nti sɛdeɛ mi gu so a mi kasa no kakra wo maame ne wo papa tumi de hwɛ wo no. W'adamfo bi kaa sɛ kogya me wɔ ne fie. Meyɛ experiment no, mesan so abɔ no tɔfa foforɔ bi no wate aseɛ. Wo maame no papa de bankye ampesie, akaw, kontommire ne ayi ngo, mmoko a yɛatwi de agu abomuo so na ɛhwɛɛ wo ara na wowiee sukuu. Wowiee sukuu no w'adamfo bi kaa sɛ kogya no wɔ ne fie a wokɔɛ no adamfo no, w'adamfo no, ne maame ne ne papa anoa fra rice na wanya bi adi. Wonya fried rice na ne maame ne ne papa anoa ma wanya bi adi no, wodii bi wiei a, na wode atere ate fried rice no bi na wode ato fra ayi atere no so na wakɔ ɛnam sɛ w'adamfo ne papa no fie no ɛso wakyɛn wo maame ne wo papa fie no na wate ɛmo no bi o na de agu plate so na de akɔ akɔgyina w'adamfo no papa ne dan atifi na watwa w'ani ahwɛ wo maame ne wo papa wɔ fam hɔ na waka akyerɛ wɔn sɛ, Maame ne Paapa, mo gyimi, gyimi a mo nie, adwene a mo nie, wahu sɛ mo ntumi nnoa mo papa me yɛ ni, mo nhwɛ sɛ aduane papa a me di ne wɔ ha, maame ne Paapa, afuo mu a mo de yɛ kɔ, gyimi nko ara na ne mo agyimi, wahu sɛ wo yɛ saa adeɛ wɔ yi a, do you know who you are? You are an ungrateful person. Nipa bi a ɔbɛyɛ saa adeɛ wei no ɔyɛ bonuayɛfoɔ. Wo maame no papa fɛs a ne yɛ ma wo ayi akaw ɛne nguo ɛne nkontommire a yɛatwi abɔ mu de nguo agu so no wodi a ne w'ani gye wodidi wie a ne wakɔda wo maame kokum wodi wie a ne wakɔda wo papa koku na ne wo papa edi agorɔ daa daa daa na mo bɔ bɔɔl na mo yɛ wei ayomfoɔ ma ɔtete mo wɔ ayomfoɔ mu mo nyinaa na mo brɛ mo ho ase na mo nyinaa mo brɛ mo ho ase wo maame no papa ka biribi a yoo mate wɔn sɛ wodi w'adamfo no akyi kɔ w'adamfo no fie a wokɔhu sɛ w'adamfo no n'abusua wɔn live big wɔn didi fine ɛkyɛn w'abusua no anibere ahyɛ wo ma wɔn sɛ anibere ne jealousy nti wama w'adamfo no apushi wama wodidi wo maame no papa atɛm the same thing applies to ɛnɛ youth n'aba no Yɛte Ghana no Ghana meka asɛm akyerɛ hɛ mese me a mewɔ Libya ha sei sɛ menya Ghana tena menya Ghana tena nne a mepɛ menya but ma ma mama mama akwantuo no adidi me ti ama seesi ma ayɛ frustrate mehu sɛ mekɔ Ghana na metena akwantuo by menya saa nyansa no nyansa ne ma benya na akwantuo wɔ mi sɛ menya saa nyansa no bra mewɔ Ghana nka mɛma Ghana yɛ me dɛ Ɔman a wote mu asomdwie man. Maame maame busa how many times ɛna wote wo fie na polisifo aba awura wo fie aba bɛyi wo nneɛma polisifo o menka sɛ ɛyɛ ayi po individual akorɔmfo ɛnyɛ akorɔmfo polisifo aba awura wo fie aba abɛkyew wonyɛ obi abɔne obi wonam Ghana wote kaa mu a polisini bɛn na agyina wabusa sɛ wɔn krataa wɔ he da Wote Ghana, dabɛn na worekɔ afuom na obi aba abɛkye wo abisa wo sɛ afuom no a worekɔ no, asaase no fa wo nkrataberɛ kyerɛ ne da? Dabɛn na wote Ghana na wowɔ Ghana na wo ne wo girlfriend koraa nam, wo girlfriend koraa nam na obi abɛkye wo aka akyerɛ wo sɛ adwaman no a worebɔ no nti wakye wo da? hɛ maame nka asɛm nkyerɛ akwantuo yɛ yɛwɔ mu yɛ mu dodoɔ na nsa ho yɛtumi kye obi wɔ nsa ho ɛma no kɔdi two years wɔ prison dabɛn na wonam ghana na obi akyew sɛ wonom jot koraa wɔ street wakyew da dabɛn na wote ghana wanom apɛtɛhyia me obi akyew da nso akwantuo wei a yɛtumi ni wo a wowɔ libya wobɛdi adanse bi aka nokorɛ kyerɛ me wonom nsa de nante street yɛkyew a wotumi kɔ jail for five years ten years fifteen years Yɛtumi gyeliw wɔ Libya ha ma no yɛ yie. Adɛn ntia? Because ɔman no a wote mu no, mmara no ɛkyekyerew. Enti freedom a ne yɛnya no wɔ Ghana no, ahotɔ a ne yɛnya no wɔ Ghana no, ne yɛyɛ deɛ yɛpɛ biara. Enti mmara a na nka ɛtumi gɔven ɔman no, ɛma mma ɔman no tu mpɔn. Maame nka asɛm nkyerɛ hɛ Ghana, berɛ a yɛbrɛ nyinaa no, boys no a wɔtu kwan no, Boys no a ɔmo tuu kwan no bebree ka ho bi na Ghana yɛ brɛ no. First no wo wɔ Ghana na nka wo ntuu kwan da wahu. Wo hu Ghana sɛ hɔ yɛ dɛ paa. But sɛ obi nya tu kwan kɔ ba a nsɛm a ɔbɛba abɛka akyerɛ wo sɛ nneɛma a ɛwɔ akwantuo mu no nti ɛma akɔyɛ te sɛ asi ayi aduane bi da w'anum na obi aba no ɔkɔndan mu aduane no a wodi no a aduane fo bɛn na wodi aduane tantan bɛn nie hwɛ mede aduane pa ba gye aduane wei na di bi hwɛ wo testi na aduane ketewa bi adeɛ wodi no wobɛpia si nkyɛn because wama aduane koraa san w'anum akɔyɛ te sɛ wodi gari soakins wodi gari soakins ne wadanfo bi de fufuo ne akranteɛ nam gu so aba wobɛhu sɛ gari soakins no koraa bɛyɛ ɔtan wobɛto agu Ne nyinaa yɛ ungrateful how ungrateful we are. Yɛ yɛyɛ bonua yɛ Ghanafoɔ yɛyɛ bonua yɛ kyɛn biribiara. Wotu kwan a wobɛdu Europe no wohu sɛdeɛ Europe asi adevelɔpe no wote Europe na woto ma ne Ghanafoɔ no sɛ Ghana yɛ afuom momfiri hɔ mmra. Na wo nua bi nso so sɛ bio sika a yɛde ama no sɛ wɔnkɔ tua ne nua kumaa school fees koraa no a na wawie sika no hɛ Ghana wɔ yɛtumi de da funu funu da mpa mpo a yɛse gye kɔtɔ adaka bra na dasani ahwɛ Nyankopɔn anim o ɛde adaka no sika adwane efunu da hɔ o gye kɔtɔ adaka bra na obi atumi de adaka no sika adwane adeɛ nti ebikɔ wate sɛ kwantuo mu ɛdɛ me nua wotie mehwɛ mesrɛ wo mentan obiara Ɛna I will never change my message because of money or fame. Mendi wɔ bi atɛm wɔ me life mu wɔ social media da. But mɛka nɔkorɛ ne na akyerɛ wo. Mɛka nɔkorɛ no ɛna akyerɛ wo. Ɛna wo nso so a wotie me na woyɛ w'adwene sɛ wohwɛ me a mimi ba bɛnya sika wɔ social media enti wonhwɛ me no me nua ɛnyɛ me na woyɛ me o woyɛ waa wo ho woyɛ waa wo ho Because adeɛ bi a metee sɛ eh, some guys bi wɔ ama su ɛse ɛnyɛ wɔn ho ɛnyɛ wɔn view ɛna mede bɛpɛ sika wɔ social media ɛnti asɛm a meme ka no koraa no wɔn ma metie na ɛyɛ meme dɛ brother brother mesrɛ wo hwɛ meka asɛm akyɛ me a metie mayɛ me ho aduro mayɛ me ho aduro ɛnti aduro no a mede ayɛ me ho no aduro no ho adanseɛ na medi akyerɛ wo nso o Sɛ aduro no yɛ, ɛgye nkwa. Aduro no yɛ, ɛma nyansa. Aduro no yɛ, wo nso di bi. Ɛno na ɛbɛboa wo. Woahu sɛ, woahu sɛ anibere nti wosɔre a na wonam nnuro so, wonam abosomfoɔ so. Me a mete Malam bie na wobɛnya me sika adi da. Me a mete ha yi, Dunsini bie na wobɛnya me sika adi. Fake pastor bie na wobɛnya me sika adi. Adɛn ntia? Because adwene no a ɛda me tirim no, ɛyɛ adwene pa. Mendwene obi ho adwene bɔne na mede akɔ aduro so o. Mekɔyɛ dɛ wɔ aduro so. Adwuma a meyɛ no, m'ani sɔ. Akatua a menya no, m'ani sɔ. Mekɔyɛ dɛ wɔ aduro so. But ɛnam sɛ wo w'ani nsɔ w'akatua nti, wosɔre a na wonam ndansifoɔ so. Ɛnam sɛ w'ani nsɔ w'akatua nti, wosɔre a wo nua bi ho yeaw, wo nua bi ho anibere nti no, wosɔre a na wonam nnuro so. Amfa amma wo a, na afei ato wo ne frustration, nkasahunu, adidiatɛmhunu. meka asɛm akyerɛ hɛ ghana bɛyɛ yie a ghana ɛbɛyɛ yie a ɛyɛ me num mmienu na ɛbɛtumi ama ghana ayɛ yie yɛ kurom bɛyɛ yie a ɛyɛ me num mmienu na ɛbɛtumi ama yɛ kurom ayɛ yie na nka wɔn bɔɔ ɔyi wɔn bɔɔ sɛ yɛnkɔ ɔman adwuma no a wɔankɔ ɔman adwuma no anka ofiri sɛ hwan na ɛkɔ akɔdɔ ama hɔ akɔ akɔteɛ Yɛkaa sɛ yɛmmɔ ɔman adwuma, yɛntuatua sika nkɔ yɛ yɛ kurom. Mo a mosɔre na modidi mpanimfoɔ atɛm no, yɛkaa sɛ yɛtuatua sika akɔ akɔyɛ yɛ kurom no, mo nyinaa moadwane. Mo nyinaa moadwane. Yɛkaa sɛ yɛtuatua sika akɔ akɔyɛ yɛ kurom mpuntuo no, moadwane. Wofii sɛ wobetua sika no ama me kɔ akutia na magye adi. Hwɛ, me, mekaa asɛm akyerɛ wo sɛ ɛka sɛ ɛbɔ eh, eh, nipa eh, oetuatua sika ɛna ama me de ayɛ yie a, brɔda, anka me, anka me, me mma social media mɛkasa da. Because me, me wɔ, me wɔ akwantuo mu koraa no, me memfa me bɛɛdi ntu obi so. Me yare hwɛ me nsa hwɛ, ɛnɛ na meka asɛm yie. Wo a wohwɛ me biara hwɛ me yie hwɛ. Me nsa nie, mennim sɛ wohu no yie a, me nsa nie, hwɛ, me nsa wei adi dɛm, me meyɛ abonkuma o, hwɛ me, meyɛ abonkuma. Adwuma a meyɛ no, mede me nsa bonkum na ɛyɛ adwuma no, sɛ wahu, me nsa wei adi dɛm, sɛ wahu. Nso me menka nkyerɛ obiara, me menka nkyerɛ madamfo biara da sɛ madi dɛm nti obiara mmoa me sika. Mentumi nyɛ adwuma o, nso meyɛ no aniberɛ so. Ɔse, eh, Kwaku Steven, ɔse wake hot in Ghana, Ghana paa, all right. Kwaku Stephen wo firi um, wo firi Ɔboase ɛwɔ Tuabɔdɔm side hɔ mekyia bebree mo ɛne adwuma pa a mobɔ watema ase na meka no me meyare o meyare paa madi dɛm a adwuma ho ɛden meyɛ adwuma mebrɛ paa wɔ akwantuom nanso memfa me bɛɛde nkɔto obi so me work hard me work hard sɛ memfa me brɛ nkɔto me nua kuma bi so anaa me brɛ panin bi so Bisa sɛ, Hwan na mafrɛ na aka akyerɛ no sɛ meyare nti no tuatua sika ma menkɔ fie da? Saa yareɛ wei, sɛ nka obi na ɛyaree saa yareɛ wei, me me nsa wei a ɛho no three months na mennya adwuma da. Sɛ nka obi na ɛyaree saa yareɛ wei a, anka ɔde kɔtoto akuo bi a ɔwɔ mu sɛ yɛntuatua sika ma no nkɔ fie. Nso me meyare saa yareɛ wei no, mammɔ obiara koraa amaneɛ. Me nnamfofoɔ no na ɛdu baabi a wɔbɛtumi fɔɔso me ara. Kwaku, Na dɛn na ayɛ sɛ yɛnte wo nka yi? Deɛn na ɛkɔ? Ansa na mehwɛ ara na ɛdu baabi a ɛwɔ sɛ meka nɔkorɛ no kyerɛ wɔn sɛ, Me nua, meyare o, ɛno nti a monte me nka no. Nti adɔfoɔ bi te sɛ ɔfo Agya Aku, ɔwɔ The Missionaries, eh, The Missionaries eh, group mu a yɛne wɔn nyinaa sua Nyame asɛm, ɔne ɔfo Agya Wusu, wɔn na ɛfrɛ me ɛkaa sɛ, Kwaku, bra, bra fie, bɛgye kakra na fa kɔ, kɔ pɛ aduane di. Ɛnso na me ho kyere mu wɔ akwantuo mu ha o. Me fiefoɔ fii sɛ ebia mete n'ahogono so, anka obi yɛ expect sɛ bosome aso pɛ biribi kakra berɛ a wofrɛ no na aka kyerɛ no sɛ onneɛma nkɔ yie ofii sɛ woboa nso me na na menim deɛ mefa mu but mempɛ sɛ me mede me burden bɛto obi so mempɛ sɛ mede me burden bɛto obi so nti me maama obi amaneɛ o talk less of sɛ me ho ayɛ deɛ nyame adom metumi yɛ adwuma kakra no na mebɛfrɛfrɛ wo sɛ montuatua sika ma me me Kwaku m'ani mmere obia biribiaa o me m'ani mmere obia biribiaa tie me yie paa hwɛ m'ataadeɛ yɛ baako pɛ ɛyɛ baako pɛ mɛsi ama no awo mɛsi no anapa ɛwo a anwummerɛ mede ahyɛ sɛ nyankopɔn abɔ me ahoɔden me nkwa nyinaa wɔ me ho a ahoɔden wɔ hɔ mɛtumi ayɛ adwuma no kwaku hwɛ memma m'ani nkɔbere obi adeɛ Sɛ wowɔ aburokyire nti m'ani kɔbere wo na makɔka asɛm bi a ɛbɛyɛ wo ya na wo nso abɛka bi akyerɛ me. Sɛ wowɔ Ghana, woreyɛ adwuma a Nyame aboa wo akɔnya adwuma wɔ aban mu na m'ani kɔ akɔbere wo nti no, mebɛkasa atia w'adwuma, mebɛkasa atia wo nkɔsoɔ. No, hell no, that is not what I have called to do. Ɛnyɛ ɛno na Nyame afrɛ me sɛ memmɛyɛ. Meka nɔkorɛ paa na akyɛwɛ, I am an evangelist. Meyɛ Nyankopɔn asɛmpakanyi o, beedu beebi a, wokɔ beebi a, nnyɛ beebi ara na ɛwɔ sɛ ɔkɔɔe ara na wɔastate eh, Bible asɛm, Nyankopɔn see, Bible quotation, brɛ Matthew, Mark, Luke and John, Moses nwoma ne hwan. No, obi wɔ hɔnom a n'adwene nni Moses nwoma so. Obi wɔ hɔnom a adwene wei na ɛda ne ti no, wokɔbɔ James kura din kyerɛ no a, ɔbɛfɔke up. Enti edu baabi a wobrɛ wo ho ase na wato Bible no mu na wahyɛ da ne wɔn akɔ no wɔ moral life. abrabɔ mu, asetena mu, wobɛhu sɛ nipa no bɛte wo ase adu mpɛmpɛnsoɔ bi no, afei na wobɛwurezi deɛ Nyankopɔn wɔ ma saa nipa no, ansa wabɛte wo ase ahunu sɛ ampa you are on point, wo make sense. Asetena wei no a yɛte mu no, hwɛ, woyi Nyankopɔn asɛm firi hɔ a, wo ne nipa na ɛte asase so. Sɛ woyi Nyame asɛm firi mu a, wo ne nipa na ɛte asase yi so. Nipa a wo ne ne teɛ no, sɛ ɔyɛ Kramoni, sɛ ɔyɛ bosonsomni, sɛ ɔyɛ Kristoni, sɛ ɔyɛ wiaseni, nipa bi a wo ne ne teɛ biara no, ɛwɔ sɛ wo ne ne tena wɔ asomdwie mu. Wo ne ne tena sɛ nua, wo ne ne tena sɛ anyɔnkofoɔ. Ɛne ne nkɔtena sɛ, wei nyɛ Methodistni nti na ɔnyɛ me nɔnko, wei nyɛ Pentecost ni nti ɔnyɛ me nyɔnko, Wei nyɛ bosonsomni, wei nyɛ kramoni, enti ɔnyɛ me nyɔnko. Woyɛ saa a, wonte nyamesom no a wosom no ase. Meme a me ne wo kasa no, nipa bi a wobɛba me life mu biara no, I know how to treat you. I know how to go with you. Wate ma asɛ na meka no. Me ma ama social media man man man man create social media accounts because of money. Ate m'asɛm no a meka no? Nti no, sɛdeɛ me ne mo kae no, ah, yɛ fie no yɛne obi deɛ ɛbɔ ho. Nti sim sɛ ah, meyɛ live video no, wɔn bɛsusu sɛ ebi a metwa wɔn fie ana biribi saa. Nti de bɛtumi akireti problem koraa ma me. But meka nɔkorɛ no akyerɛ wo. Hmm? Meka nokorɛ no na akyerɛ wo. Adeɛ a mepɛ sɛ wode to wo tiri mu paa wɔ life mu ɛni sɛ ɛmma w'ani mmerɛ obi biribi. Wokɔdu aburokyire no sɛdeɛ aburokyire si ayɛ no, ɛmma w'ani nkɔbrɛ aburokyire o. Ɛnka sɛ wo kuro mu ɛtan. Yɛka sɛ yɛtuatua sika de abɛyɛ yɛ kuro mu yie no, dodoɔ sɛn ne watua? Yɛka sɛ yɛnkɔyɛ yɛ kuro mu yie no, deɛ he na wode aba sɛ yɛmfa mmoa? Woreyɛ adwuma wɔ aburokyire, bosome biara yɛtew tax de hwɛ eh, kuro no, yɛde bɔ kuro no ho ban. Ɛno nti ama wohunu sɛ sɛ moyɛ nipa Ghanafoɔ a mowɔ meka Ghanafoɔ a mowɔ Germany sɛ moyɛ eh, ten thousand a mo nko ara yɛtete mo tax sɛ yɛte obiara twenty euro per month koraa no a ten thousand per twenty ɛyɛ sika sɛn nti sɛ wɔn bɛtumi de saa sika no abɔ wɔn kuro mu bra Wunya sika no de ato Germany bank. Watumi asɛ na Amerika no, wode ato Germany bank. Na wode to Germany bank no, aban no nso tew tax wɔ sika na wode ato bank no ho. Nti wobɛhu sɛ abere ne abere nyinaa mu no, wɔn sika ɛkɔ nkan. Wunya sika no, wode to aburokyire, woyɛ adwuma wɔ aburokyire. Nti wɔ obi a ɔno te Ghana, yɛka sɛ yɛgyegye tax wɔ Ghana na mo asɔre atia. Yɛka sɛ yɛgyegye toɔ wɔ Ghana na moasɔre atia. Yɛka sɛ yɛgyegye sika de ayɛ biribi wɔ Ghana na moasɔre atia. Adɛn nti aburokyire is nte saa? Aburokyire nte saa no aburokyire no a wote no wontua tax. Na wo a wote Ghana na Ghana no yɛ wo dea wote Ghana saa mmerɛ woyɛ adwuma wɔ Ghana wo nso wobɛ sɔpɔɔto deɛ aban no ka sɛ o ɛndeɛ saa deɛ a biribi wɔ mu yɛnkɔyɛ communal labour ne yɛmfa mmoa wo a wɔ aburokyire nso kakra wobɛnya fa bra ne yɛmfa mmoa no Woresɔre atia sɛ ae deɛ ɔreka no ɔpɛ sɛ ɔgyegye nkurɔfoɔ bi sika di, deɛ ɔreka no ɔboa, ɔyɛ adza, ɔyɛ frɔsta na worekasa tia. Na worekasa atia no na adwene a ɛretɔ wɔn a wɔwɔ akwantuo no tim ne sɛ ampa wei ɔpɛ sɛ ɔgyegye yɛ sika yi kora ɔpɛ sɛ ɔgye di. Me menka sɛ obiara mɛtua sika mma me o na memfa mmoa o. Mese woboa wo sika ano a deɛ wobɛnya no ekuro no a ɛyɛ wo kuro mu no sɛnde bi kɔ hɔ ne yɛmfa mmoa kuro no menim sɛ ɛdan a kuro no mpanimfoɔ wɔ mu a sɛ wofrɛ wo kuro mu sɛ ɛsi yɛi a wobisa sɛ mpuntuo bɛn na ɛkɔ so wɔ me kuro mepɛ sɛ meboa bi a ɛdɛn a wɔn bɛkyerɛ onipa ɛwɔ sɛ ɔde sika no kɔsi ne so meme a mete libia menhia obi asika o Though meyɛ nipa, ɛyɛ dɛn a mɛtumi akɔ ahokyerɛ mu aka sɛ mehia obi mmoa, but Nyankopɔn adom a mewɔ ahoɔden na nkwa wɔ me mu a mɛtumi kɔba ne deɛ, menka sɛ mede me burden kɔ akɔto obi so. Menka sɛ mede me burden ɛkɔ akɔto obi so. Mema futuo kakra a mede ma ni sɛ, wonya sika atwa w'ani hwɛ okuro mu ɔtom. Na mongyae sɛ mote akwantuom ne pɛsɛmenkominya ayɛ mo mma aniberɛ ne ahoɔyɛ a Holland na ayɛ kama a, Holland no wɔn leaders no ne wɔn citizen no nyinaa wɔte wɔn ho ase. Citizen no a ɔte kuro no mu no, onim sɛ otua ne tax a nea yɛde yɛ man no yie. Na woyɛ citizen na wokɔtena obi kurom a, wokɔtena obi kurom a wokɔ naturalize yɛ no a wotua wo tax, wotua wo biribiara wɔ hɔ no, ebesi dan a wo kuro no nso so akɔ so. Ebesi dan na wo kuro no akɔ so. ma menhwɛ adeɛ sɛ menya ɔdɔfoɔ wei na menya ɔdɔfoɔ bi ama no aba so na ɔno nso aba bɛkyerɛ no adwene a watema asɛ no a meka no ɛno nti sɛdeɛ me meka kyerɛ wo no me nua a wotie me me mentan obiaa mentan obiaa na mmom deɛ mepɛ sɛ wote aseɛ ni sɛ sɛ woatu kwan akɔ akɔduru obi kurom a Mma hɔ nkɔyɛ wo dɛ, na menkodidi wo nkuro mufoɔ mpaninfoɔ atɛm. Mma w'ani nkɔbere deɛ wɔn wɔ. Wo, ma membusa wo question bi, berɛ a na wowɔ Ghana na wobɔ kolikoli, na wobɔ shoe shine no, wote nkran? Wohuu sɛ nkran, na obi te nkran, o live fine. Berɛ a na na wowɔ ayi yɛfrɛ no sɛ Kumasi, wobɔ, woyi, woyɛ, woyɛ babahyew, wotɔn pure water, na woyɛ wei, wotɔn yogurt no, wohunu sɛ obi te Kumasi, otwi kaa papa, o live fine. Saa berɛ no deɛ, adɛn na woankɔ wo kurom ankɔdidi wo kurom hene atɛm, sɛ wo kurom hene ntumi nyɛ w'akuraase te sɛ Kumasi? Na Nyame boa wo na sɛ wokɔ kɔduru aburokyire deɛ a, wokɔduru aburokyire no, wohwɛ sɛdeɛ aburokyire no si tie no a, ɛnam sɛ nsuo twaa mu, ɛnam sɛ kwan no wa, obi ntumi mma hɔ mmɛka biribiara nkyerɛ wo nti no, woto hɔ na wodidi mpanimfoɔ no atɛm. Hwɛ, wofrɛ nnome na aba wo ho. Sɛ wo if you are so kind of person a, wofrɛ nnome na ama wo ho. Ɛna asɛm baako a meka me nyinaa te ase ni sɛ, mimi bi menyɛ sɛ bi a me support deɛ mpanimfoɔ yɛ wɔ Ghana o. Sɛ nso mpanimfoɔ no mu man no yie, me support o. Menkɛ sɛ panyin bi a ɛyɛ adepa wɔ Ghana anaasɛ ɔyɛ adebɔne wɔ Ghana but deɛ wɔn ahoɔden bɛtumi na wɔyɛ no. Ma membisa so many questions. Ghana, wo a wofiri Ghana bia wokɔhunu Ghana ayi circle, wohunu sɛnea na circle si teɛ, ɛnnɛ hɔ te sɛ? Yɛwɔ hɛ time and season, sɛ wonte time and season ase a, wonte abrabɔ a wɔrebɔ ase da. Ɔdɔfoɔ tie me. Wo ankasa wo- me ne wo kasa yi, wowɔ wo kurom, mpaboa bɛn na na wohyɛ? Wotuu kwan seesei, mpaboa bɛn na wohyɛ? Wowɔ nkuro bi kura paste a yɛde twitwiri yɛn se na wode wo ne wo nuanom nyinaa mokyɛ paste baako. Nso wotuu kwan no wo nko ara wotɔ wo paste. Ɛyɛ time and season. Mmerɛ dane. Ghana, baabi a yɛaduru no, baabi a Nyame de yɛbɛduru no, ɛhɔ na yɛaduru no o. Ɛberɛ bi rebɛba, yɛn na yɛahunu sɛ Ghana nyɛ yɛn nuanom ne yɛn yɔnkofoɔ ne yɛn generation nketewafoɔ no a ɛbɛba no, wɔbɛba abɛhu ade foforɔ wɔ Ghana a ɛyɛ unique kyɛn deɛ yɛyɛ ahunu. yɛn nananom a wɔtena bantema yɛn nananom a wɔtena osu yɛn nananom a wɔtena ayi ashtown no wɔn na wɔte mfuturo mu na wɔte mfuturo mu ansa na ɔman no ɛtera bɛdu mpɛmpɛnsoɔ bi a yɛbɛgu asphalt wɔ hɔ ma wɔn tena asphalt mu nti wokɔ ashtown no wokɔ manhyia wo eh, sorry wokɔ ashtown na wokɔ bantema a wokɔ amokom a wotumi sɛ yes atete adan paa adum atete adan nko a na egu hɔ Saa berɛ no a na wo nana mo te hɔnom saa berɛ no, na wɔn kura nhunu adeɛ a yɛfrɛ no asphalt, overhead kura na wɔn hu bi da. Ɛnɛ overhead aba keetia ama obiara ɔbɛba Kumasi biara no, ɔbɛhunu overhead wɔ n'ani so. Ɛnɛ wokɔ ayi ayi efiri nkran ɛkɔ ayɛfrɛ no sɛ wofiri Kumasi a woba nkran no, wobɛfa interchange so ansa na waba abɛduru ɛfrɛ no sɛ circle. Nti wei nyina mo mmɔ mo ani nsɔ sɛ nti Ghana yɛnyini kɔ yɛn anim nkakra kakra. mo sɔra na mo de Ghana yɛ wɔ gold yɛ wɔ diamond yɛ wɔ bɔsa yɛ wɔ koko o maame kɔ kari ne koko no dodoɔ sɛn na oyi ma aban no o maame kari ne koko no dodoɔ sɛn ɛna oyi ma okurom asɛmbiri man o papa kɛ kari ne koko no ɛnyɛ o papa ayi ayi nku na ɔde tɔ sra o papa kari koko na ɔde kɔ ɔde kɔ tɔ ayi nku ɛna ɔsra yɛ kɔkɔɔ ɛnu de waka ho asɛm Wobisa papa sɛ, Paapa, kookoo yɛ wokɔ kari, sika a wunyae yi, fa bi kɔma ɔhene no, na ɔhene no mfa bi nsɔ so. Kurom ha, kookoofo a mowɔ aman so nyinaa, kookoofo a mowɔ afi dwa ase nyinaa, kookoofo a mowɔ sankɔre nyinaa, sɛ mo nyinaa mokaa mo sika bɔɔ mu nkakrankakra a, anka mutumi yɛɛ kwan na wokari kookoo no wie na wogye sika no hyɛ obotom na wode kɔ kɔtɔ nku de kɔfa mmaa. na wowie na wosan nso wo mma wo mma ewie ba bɛdi deɛ man mpanimfoɔ atɛm a ɛnome na mofra ama mo ho no mesrɛ mo me deɛ mɛka nɔkorɛ akyerɛ wo wotan me a tan me wopɛ m'asɛm a pɛ m'asɛm because nɔkorɛ yɛ one nɔkorɛ hɔ ɛyɛ one but adeɛ baako ehu wɔ ghana ni sɛ Wɔn a wɔde nkontompo bɛba no, wɔn ba wɔn sɛ wɔn de nɔkorɛ na ɛba, but wɔnhwɛ yɛ ɔbɛ ɔbɛ deceive you. Mese Ghana sɛ yɛ asɛn ne nyinaa yɛ Abraham Ben Moshe. Ghana sɛ yɛ asɛn ne nyinaa Twene Jonas. Ghana sɛ yɛ asɛn ne nyinaa Captain Smart. Ghana sɛ yɛ asɛn ne nyinaa mpanimfoɔ a mo a modi Ghana nim sɛ mopɛ freedom fighters ne Ghana deɛn deɛn deɛn no mo na mo sɛ ɔman no because mo na mo to gu boys na so ɛma sɛ sɛ ade buo ni Ghana bio ɛnɛ akwadaa ntumi mu panin bio akwadaa kasa ɔkasa wɔ ahantan so adeɛ nti yɛ because yɛaka ato ne tiri mu sɛ ama mpanimfoɔ no mu man no yie ti akwadaa kasa wɔ di panyin atɛnkora wɔ nsuro hwɛ masa yɛyɛ bere so no mimi sua kakra o but yɛ bere so na ɛde ma wo sɛ wobɛtumi adi panyin atɛm ɔpɔn sɛ yɛyɛ nkwadaa bɔne yesu sɛ yɛyɛ nkwadaa bɔne nyinaa mpanimfoɔ no yɛntumi nni wɔn atɛm ɛnam saa adeɛ no nti yɛtumi twe bɛn mpanimfoɔ binom ɛma sɔnta mpanimfoɔ no tumi frɛ yɛtu yɛ fo ɛnna akwadaa bɛn na woyɛ apanyin a wobɛtumi afrɛ no sɛ wotu no fo wofrɛ akwadaa na wotu no fo na ɔbɛka akyerɛ sɛ yɛwɔ twenty first century akwadaa no bɛka akyerɛ sɛ yɛwɔ twenty first century saa mo tete life no deɛ atwa mu o ɛnɛ ɛnɛ tete life no a atwa mu na mo si mo yɛ niggas no ɛna mo kɔ na mo pie tɔ deda deda mo to mo twitwa twitwa mo jeans mo twa mo ti ase na mo ayɛ soro rasta wei ne yɛde bu ɔman ahantan ahantan ne dwaeɛ adwaman a ɛkɔ so wɔ ɔman no mu deɛ mo nka ho asɛm ɛnna akwadaa keteketekete no akɔfa nyinsɛn na akɔfa nyinsɛn wonni sɛ ɔho bɛkyerɛ o Small boy a wo ne wo maame no papa da na wakɔfa girl na ade no kɔ sukuu dam, wode no kɔ wo namfofoɔ hɔ, na aba ababaawa no kɔnyem a wode no bɛkɔ akɔda he? Wowie nso so a wommu adeɛ na wasan afa phone de asi w'anim na wode di mpanimfoɔ atɛm ɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔn nnim nyansa. Wɔn nnim nyansa. Ah, mepakyɛ wo a waba so no, Stephen uh, Bob Evans, ɔse Master be wise, meda ase paa. Meda ase paa sɛ woaka sɛ be wise. Meda ase. Ɛwɔ sɛ woma w'ani da hɔ paa. Wo a wotwerɛ saa comment ayi no comment no maa me no, ɛwɔ sɛ woma w'ani da hɔ. Yes, meda ase paa sɛ woatwerɛ be wise. Nyansa wɔ hɔ yi, ɛyɛ paa. Hwɛ, ma me nyi so saa wo statement yi na memfa narrate adeɛ bi nkyerɛ wo. Ma me nyi so statement yi na memfa narrate adeɛ bi nkyerɛ wo. Nipa bi a n'ani ate bebree biara no, owie bɛyɛ gyimifoɔ. Aniteɛ a nimdeɛ nnim no, ɛyɛ aniteɛ a ɛbɛwie gyimii, ɛna nimdeɛ a aniteɛ nnim no, saa nimdeɛ no nso wie bɛyɛ dam. Ɛna nimdeɛ ne aniteɛ a yɛmfa nyɛ adwuma no, ɛbɛwie nyaatwom. Mebɛkɔ no borɔfo mu ama woate ma sɛ ebia na wonte twi. Wo se masa be wise, mebɛyusu adeɛ bi. Common sense without knowledge is stupidity.

Common sense without knowledge is stupidity. Nipa bi a ɔyɛ ɔho sɛ w'ani ate bebree. Wokɔto sɛ bi mu reyɛ adwuma wokɔkyerɛ ne teɛ. Wakye wo nsa agu bo na ade w'ano a na moyɛ ne sɛ sɛ nkɛ bɛyɛ kama o. Moyɛ ne sɛ sɛ nkɛ bɛyɛ kama o. W'ani teɛ no no. Wɔn sɛ w'ani ate but awie ogyimi because wonni nimdeɛ a yɛde yɛ adwuma no ba wode w'ano brabrabra na woka. ɛna deɛ ɔwɔ nimdeɛ a yɛde yɛ adwuma but ɔnni nyansa no ɔbɛtumi akɔsesɛ wiase nnua nyinaa woyɛ kapentani wowɔ kapenta mu nimdeɛ ba wonni nyansa a wobɛtumi asesɛ wiase nnua nyinaa wode bɛyɛ adwuma no wobɛsie nnua no nso ntumi nyɛ adwuma papa ɛne yɛfrɛ no sɛ ngyimi nimdeɛ a nyansa nnim no ɛyɛ dambɔ ɛna after all no woabɛnya nimdeɛ woabɛnya nyansa wowɔ nimdeɛ wowɔ nyansa Woabɛnya saa nneɛma mmienu wei o, nimdeɛ ne nyansa, anka wɔ sɛ wotumi de yɛ biribi paa, but wo sɛ wo nsa nka, wo nan nka, ewie wa wobɛyɛ nyaatwom nipa, hypocrisy. Wo a wo sɛ wobɛtena social media, wo wo kɛ sɛ aban mpanimfoɔ mmu man no yie, wo na nka aban ayi no ɔman no ɛhyɛ wo nsa nka wobɛtumi abu no yie, wo na wo so wɔ nyansa. Meyɛ sorry paa. Wo na so wɔ nyansa a wobɛtumi abu ɔman no yie but yɛde ɔman no hyɛɛ wo nsa a anka wo wotumi frɛ communal labour na wote office abɔ tae sɛ a ah, ee mafrɛ mu monkɔ monkɔ dwom wɔ na monkɔ prapra hɔ. Ɛme na mete akwantuom mese Ghana nyɛ mo mu man no yie abrɛko a woka prɛ nkɔ. Ɛkɔba no saa wobɛyɛ nyaatwom nipa. Na anka ɛyɛ na anka wote aburokyire ɛna wo save wɔ Ghana a, anka wo sika na wo save no wɔ Ghana nti no, aban no bɛnya so mfasoɔ ɛde bi asɔ so de abu ɔman no. Ɛyɛ na anka wo se o oh, me de ama su nie mentumi nkɔ hɔ nti no mesrɛ mo mo a mowɔ kuro no mu no a motumi kɔ communal labour no eh, matɔ ebi a eh, yɛfrɛ ne sɛn eh, dɔkono anaa matɔ eh, eh, eh, yɛfrɛ ne sɛn asikyire bag eh, de ama boys no sɛ mokɔyɛ adwuma a mo nso mobɛtumi de adi mobɛtumi de agu dɔkono so koraa di nka wo nso so wo deɛ a wobɛtumi de aboa no no na wei nyina woanyɛ bi na wobɛtena social media wote wo fie baabi a wote na wodidi mpanimfoɔ atɛm ɛka sɛ ɔmu nni nyansa ahoɔden wowɔ nyansa but yɛka sɛ yɛyɛ ɔman adwuma a wonkɔ bi Hwan na ɛwɔ Ghana a wɔse wɔwɔ nyansa paa wɔ Ghana, wɔwɔ nimdeɛ a wɔatumi atu boys no fo, agada boys sɛ carpentry shop yi mahu sɛ master wei nni adwuma, ma boys no mo a monni adwuma nyinaa mom yɛnkɔ hɔ na menkɔhu master no na ɔmfa mo adwuma mu na monya biribi ntɔ aduane nni at least. Mo mu dodoɔ sɛn na atumi ayɛ saa adeɛ no? Ɛnnɛ yɛka mason work a, mason work no yɛpɛ workers a yɛhyɛ da bɔ ho dawuro Nso nka master eh, master bia wɔ nkɔla bɛyɛ sɛ tenten a anka ɛnha adwen ɛne painters yɛka ghana yɛpɛ painters a woyɛ painter wɔ ghana yɛbɛserew nso wowɔ aburokyire na ɛno ne adwuma a sika wɔ mmeboa nti me nua mesrɛ mo hwɛ wotie me a me me ba life sei a ɛna meka me mmɛsesa me message o me mmɛdi obi atɛm na manya viewers me mɛkasa ntia wɔ bi na mabɛnya nnipa ama wɔyɛ abɛma me more fire more fire medeɛ medeɛ ani sɛ mede afutuo na ɛnam wofa afutuo na ɛbɛboa wo tie me ye nkɔdi panin bi atɛm wo nkwa nna so bɛte because panin a wodi no atɛm no sɛ wo papa bɔɔ bra sɛ saa panin no a anka wode bɛhoahoa wo ho sɛ ɔman mpanimfoɔ no ɔmu mu baako yɛ wo papa a anka wode bɛhoahoa wo ho sɛ nka akofoɔ adoba na ɛyɛ wo anka womma hosla o Tie me yie paa. Bawumia ba na ɛyɛ wo a, anka wo ne nam obi man so ɔbere o. Nti ɛnyɛ wo a nti mɛmfa nni berɛ, mɛmfa nya atwom, ɛnka nsɛm bi a ɛnnim ngu wɔn so. Na akonnwa no sɛ yɛde wo papa to na ɛsii so a, bi koraa nka wo papa sɛ bio nka ɔfiri so ntɛmpa. Because ebi a nyansa a yɛde yɛ saa adwuma no, wo papa nni saa nyansa no bi. Nso wo deɛ wobɛdi deɛ ɔwɔ saa nyansa no atɛm. Bisa wo papa sɛ how many times ɛna wo papa afiri ne yam paa pefee o. Wo papa afiri ne yam sɛ ɔboa kuro no nyinaa. Ɔde wei ɛreboa kuro no. Da bɛn na wo papa atumi ayɛ bi? Da bɛn na wo maame atumi ayɛ bi? Na sɛ wo maame ne wo papa ntumi anyɛ wei a, wo nso so woantumi anyɛ bi a, mendi wɔn atɛm. Menom, I am not here to do politics. mekasa agensi yɛfrɛ no sɛ ahomasoɔ kasa ahomasoɔ kasa aba youth no so no because this end time sikani bere nti ama youth no obia kasa sɛdeɛ ɔpɛ ahantan kasa adeɛ a ɔde pɛ fame sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛnya viewers adan a ɔde pɛ eh, sika sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛnya sika wɔ social media masa ɛnyɛ sika nyina ne yɛdi o me sɛ mepɛ sika a mɛkɔ akɔyɛ adwuma ɛsɛ m'anim fifire na mede apɛ sika Bae sɛ mɛba abɛtena social media didi mpanimfoɔ atɛm na mede apɛ sika deɛ, ɛndeɛ menya eh, daba bia menya 10 viewers mepɛ. But menim sɛ within 10 viewers no, sɛ baako pɛ mpo ɛfa asɛm no a meka no sɛ nyansasɛm na sɛ ɔde bɔ ne berɛ a, n'abrabɔ bɛdane. Ɛba ne saa mewɔ akatua pa wɔ Nyame anim sɛ at least meka asɛm bi ma obi sesaa n'abrabɔ. Na me bɛ bɛ bɛ di panin ni bi atɛm ne ma nya more fire more fire go ahead keep it up na saa adidi atɛm no ɛde wɔ bi bɛkɔ ahantan mu deɛ brother forget forget wate nti me nkɔ akyiri bi a mede mo bɛsi ha yɛ a na deɛ mɛka akyerɛ wo a wotie me saa mmerɛ nyinaa ni sɛ hwɛ woyɛ ɔman ba pa a ɛyɛ ɔman ba pa ɛne ɛyi ɛyɛ ka sɛ mpanimfo papa ne yɛde bu ɔman Wopa ama wiase nyinaa Ghana nyɛ te sɛ Amerika. Sɛ yɛn Temanmufoɔ no yɛansesa yɛn suban a, Ghana bɛba abɛyɛ te sɛ Cote d'Ivoire. Ghana bɛba abɛyɛ te sɛ Ghana a yɛte yi. Enti yɛde mpanimfoɔ papa ne ɔmanba papa na yɛde bu ɔman. Enti sɛ mpanimfoɔ no nyɛ papa a, hwɛ ma menka asɛm yei nkyerɛ wo, wiase no a ɛwɔ no, ɛyɛ positive and negative na yɛde sɔ light. Wopɛ power a, wopɛ tumi, wopɛ sɛ adeɛ bi kɔ nkan a, ɛyɛ negative and positive. Nti ana sɛ mpanimfoɔ no nya a yɛn youth no yɛnyɛ? Nti sɛ sɛ mpanimfoɔ no na ɛyɛ na sɛ youth no yɛ so yɛnya mpanimfoɔ no nso montie monkɛ sɛ youth no nyɛ nti no mo so monyɛ. Nti no ɛyɛ good and bad ɛne yɛde nanteɛ. Ɛyɛ dɛn a balance bɛba mu baako bɛyɛ n'adwuma yie baako nyɛ n'adwuma yie. Ma wo a woyɛ w'adwuma yie no mɛnkɔnsɛtreti wɔ deɛ ɔnyɛ n'adwuma yie no so. Mɛnka sɛ wei anyɛ nti me nso menyɛ. Wode saa adwene no to wo tiri mu pɛ, the moment a wode saa adwene no bɛto wo tiri mu sɛ wei anyɛ wei nso me nso menyɛ no, ɛkɔba ne sɛ adeɛ moreyɛ no a morepɛ ne papa soɔ no, agyi gu. Nti ma, ma, asɛm a mede bɛtwa toɔ nyinaa ni sɛ, brɔda, wowɔ akwantuo mu a, fa wo sika kɔboa fie na yɛmfa bi mmoa fie Sɛ wowɔ akwantuo mu a, wowɔ nyansa a, fa w'afutuo kɔboa fie na yɛmfa nyɛ fie yie. Wowɔ fie nso so so a, wo nua de sika brɛ wo sɛ fa yɛ biribi ma no a, hwɛ hunu sɛ wo nua no ɔbrɛ wɔ akwantuo mu. Firi akoma mu pefee na fa yɛ ade pa ma no. Wowɔ fie na sɛ wo nua nso wɔ akwantuo mu na sɛ ɔse, O, yɛ a yɛwɔ akwantuo no, yɛaboa yɛn ho ano, kakra a yɛanya nie, enti mo a mowɔ fie no, Mo nso mo ngye na mo nfa nsɔpɔto kuro no mpuntuo a wo nso yɛ frɛ communal labour kɔ bi na wo nso fa w'ahoɔden kɔ sɔpɔto de yɛɛyɛ no wɔ kuro no mu no na kuro no ntu mpɔn. Ɛno a demonstration a mo yɛ mo wie mo pra hɔ. Nwura a mo yɛ gu hɔ nyina ɛbɛ ka hɔ. Ɛnso mo se mo pɛ sɛ man no mu nte. Ɛnti wo wie na mo gyaa no hɔ na mframa bɛ pia no nyina kɔ gu gutter mu no. Wo wie a you are the same person a wo fa phone na wasan de akɔ gyina camera gutter no ho ɛrekɔtwa akyerɛ wiase nyinaa sɛ Ghana bɔn. Hwan mu na ɛkɔyɛɛ saa nwura no gu hɔ? Ɛyɛ wo maame na ɛtoo saa bɔla no de too gata mu. Wo soa mo na ɛtoo bɔla no de guu gata mu. Wo ara wo nua na ɛtoo bɔla no de too gata mu. Nti nka wowɔ biribi ka a, ka kyerɛ wo nua no, mɛnka nkyerɛ ɔman no. Na Nana Akufo-Addo ntumi mfiri ayi castle mmra mmɛpra wo fie anim mmɛyi wo fie anim gata mma wo. Wobɛka sɛ woatua tax, nti woatua tax nti no wotua tax no wo kurom wo gata atwoki, woatua tax nti wohwɛ ama gata no abɔn apae ntontom, hwɛ woyɛ ɔto aboro atan yam. Mebɛbu bɛ bi, me papa na ɛbuiɛ, ɔyɛ bununi, ɔse frɔɔdɔ ɔyɛ oni, nso ɔnim sɛ ɔsɛe ne to. W'adwene yɛ wo sɛ deɛ woreyɛ no, woredi ɔman no agorɔ, nso wɔbɛkɔ aba abɛwie wo so. Gata no da wo fie anim a, wohu sɛ mu akyooku, na worehwɛ ama gata no apae ntontom no, wo ba a wobɛwo no wɔ fie hɔ no, saa gata no mu ntontom na ɛbɛba abɛwe wo ba no. Sika kakra a anka woanya a ɛwɔ sɛ wode to bank no, saa sika no na wode bɛkɔ akɔhwɛ wo ba no. Nti nka ɛwɔ sɛ nka wokɔ w'anim wɔ abrabɔ mu no, wokɔ a na woatwe wo ho asan. Aboro a ɛwɔ wo ti mu no, ɛno na abɛwie wo saa. Yɛse yɛɛboa yɛ kurom nti mom yɛntuatua sika kakra na yɛmfa nkɔ sɔpɔɔto kuro no a wose me deɛ me hwɛ me me baabi a me wɔ no me ho tɔ me me mfii wɔn koraa me na me nkɔtua sika mma assembly man nkɔgye nni me na me nkɔtua sika mma ɔhene nkɔgye nni ɔdɔfoɔ adwen bɔne no a wadi kan afa no wo tirim no ɛbɛkɔ aba abɛwie wo so Ɛno nti a wowɔ wowɔ wowɔ akwantuom, wosɛnde sika kɔ fie sɛ yɛnsi dan ma wo a, wotɔ cement gu hɔ ne yɛbɛwia. Adɛn nti a? Because adwuma nni man no mu no, ɔman no rebrɛ, kɔm wɔ hɔ, nti boys no nso adane akorɔmfoɔ. Adwembɔne a wode hyɛɛ wo tirim no, sɛ nka wode sika no bi kɔeɛ, ɛna anka wɔyɛ ɔman no yie, ɛna anka adwuma ɛkɔ so wɔ ɔman no mu, ɛna anka wo nua kumaa a ɔsua, ɔwie sukuu na ɔnya adesua, adwumasua ne sukuu korɔ ɛrekɔ so wɔ ɔman no mu, na korɔno, ɛso te. Wote kurom ha, wo nua ketewa, ntaadeɛ a wobɛtɔ asɛn de akɔma wo nua no yɛ ntaadeɛ a ɛyɛ yoyo, akatafoɔ, wiifoɔ ntaadeɛ nko ara. Enti wotɔ kɔma wo nua na wo nua no de ataadeɛ no kɔhyɛ no. Ɛdeɛn na wokyerɛ no sɛ ɔnkɔyɛ? Eh? Wo a wo no wofii sɛ w'ani ate no, wotuu kwan wo sɛ w'ani ate no, Wifoɔ ntaadeɛ, Yooyoofoɔ ntaadeɛ, ntaadeɛ a ɛbɛma sɛ bi a wo nua kumaa no hyɛ a, ɔbɛfeele gangster, ɔbɛfeele sɛ the whole town ɔno na ɛyɛ guy no, ɛno na wobɛtɔ ama no akɔhyɛ. Nti wo nua no nso de saa ataadeɛ no hyɛ pɛ, ɔlivu te sɛ ɔno na ɛyɛ the whole town gangster. Nti nkurɔfoɔ kɔ ne nkyɛn a, hwɛ, yɛ, yɛ na ɛyɛ guy o, yɛ na kuro no yɛ yɛ dea. Wate aseɛ? Ahantan na wotɔ ama wo nua no. nti at the end of the day yɛfrɛ ɔman adwuma koraa ɔnkɔ because ɔfele big ne bla wɔ aburokyire ɔde ntaadeɛ bɛba sika nie sika wɔ fie akora nsu nti wo nso wo wo poison wo nua no in a such a way a anka wɔ sɛ wo nua no brɛ ne ho ase de hyɛ mpanimfoɔ ase wo poison wo nua no wo pushi wo nua no de ne kɔ saa level no at the end of the day wo nua no de ahomaso ahomaso yɛde ne to sukuu ma no wagyae yɛde ne kosua adwuma no wagyae nti ɔtete fie ada ne stubborn wi ne mmaa asɛm Nti wo nua no abrabɔ ayɛ basaa nti wo sɛnde sika kɔto fie, wo maame de sika no to hɔ sɛ adeɛ kye a ɔde bɛkɔ bank a, ɔbɛkɔ na wo nua no afa. Wote akwantuo na woboro wo nua no nnua, wonim sɛ woa na wopushii no de no kɔɔ hɔ. Brɔda, meka nsɛm bebree na akyerɛ wo, yɛ yɛafa bi mu ara agyae. Yɛn no yɛafa bi mu agyae. Yɛ live yɛ life the way a wo nso wo live wo life no. yɛ live yɛ life in a such a way a obi ahu me me ɛna me ka te de bia me me ba life a me ka sɛ me first no me live me life mo bi kura hu me ana ofi sɛ ma bɔ dam but god god being so good sɛ yɛtu kwan no a yɛni bɛda fam yɛbrɛ yɛn ho ase de ma nyankopɔn sɛ ɔno amfa ɛnyɛ deɛ ɔpɛ no ɛno na ama ɛnɛ yɛnya afutuo testimony a yɛde di adanse akyerɛ wo no me nua wotie me mentan wo mentan wo biara Yɛ pɛ no yie. Hwɛ aburokyire no a wowɔ no, wɔn laws, wɔn principles a wɔde rebu ɔman no, ɛno na ama ɔman no kɔ nkan no. Wowɔ aburokyire, wonyanya 18 years, yɛnware wo, wokɔfa nyinsɛn a, ɛyɛ taboo. Nso wo kurom, wo nua kumaa faa nyinsɛn no, wo ara ankasa koraa na wo baake wo backe ho ɛn na na wafa nyinsɛn a wayɛ dɛn nti no ɔno wɔ ɛyɛ wɔn time ne yɛsi yɛbɔ dance wɔ kurom ɔhene si ma sizi dance wɔ kurom ma obi a mɔ dance a woa na wobɛsɔre atia ɛn a ɔhene wei yɛ ɔbaa yɛ deɛ ayɛ sɛ deɛ ne ne lɔs ɔde ba nyinaa dance yɛ ma kurom yɛ dɛ sport yɛsi yɛ sizi sport a osi daabi yɛ yɛ sizi sport sɛn ɛn na ma kurom yɛ dɛ Nti nneɛma a ɛyɛ hunu, nneɛma a ɛyɛ tantantan no, wobɛsɔpɔɔto. At the end of the day no, ɛnwanwanwanwanwanwanwan na ɛbɛsi wo so. Nti mo sɔpɔɔto boys no, wɔyɛ adwuma, wɔgye wɔn ani wɔ sport, wɔkɔ dance, wɔyɛ yoyo no, ɛdu baabi na wɔnya sika no bi a, deɛ ɛda hɔ ni sɛ wɔbɛwia. Deɛ ɛbɛwie no ni sɛ wɔbɛwia. ti brɔda mede wo si ha yi a brothers and sisters fathers and mothers ɛɛ eh, me deɛ kakra mɛtumi aka ma yɛ nyinaa de atu yɛ ho fo no no ɛyɛ a na wahyɛ video no de akɔma onua bi na ɔno nso afa futuo wɔ mu i will never change my message dɛba bi a mɛba so biara no mafutuo a mede bɛma wo ne sɛ brɛ ho ase Fa anidie, obuo, ne nyansa kasa kasa mpanimfoɔ ho, na sɛ worehwehwɛ biribi afiri wɔn hɔ a, wɔde bɛma wo. Nyankopɔn no, adom akyɛdeɛ a Ɔde maa wiase nyinaa no, ne sɛ, wo a wode anidie ne obuo bɛma w'agya ne wo na no, Ɔbɛma wo nkwa nna awan. Ɛno nti a nnɛ, Young Boys ne wo wura ɔfono, because ahantanne yɛ more Ahantan ne dwaeɛ, adidi atɛm guff na moanya obi mu nso ma wɔn yɛ lidi mu sɛ yɛ freedom fighters, yɛ common sense, yɛ deɛn deɛn deɛn. Wɔn de wɔn retu mo fo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo no mobɛnya ahoɔden de apagya ahantan. Ahantan yɛ promotu, dwaeɛ yɛ promotu, adidi atɛm yɛ promotu. Ɔdɔfoɔ tie me yie paa. Brother Evans, wo message no na megyina so, comment no, wo se be wise, yes. Nti momma mo ani nna hɔ na monsua nyansa. Na nyansa a wɔwɔ yi, ɛboa ma nnipa. Nyansa, nimdeɛ, ɛne practicals. Wowɔ nyansa a, wowɔ nimdeɛ a, fa ho hyɛ dwumadi a yɛredi no wɔ kurom ne wo man so. Baabi a wowɔ biara no, bɔ wo ho mmɔden na bɔ adwumaden. Mfa w'ani nto ɔman panyin bi so sɛ ɔman panyin bi na ɛbɛma woanoa aduane adi. Mfa w'ani nto so sɛ wo kurom hene na ɛbɛma wo aduane adi. Yɛ adwumaden. Bɔ hye. Adwuma biara a woyɛ biara, ma w'ani nkɔ ho. Ma w'ani nsɔ. Mma w'ani nkɔbere obi deɛ. Ɛnyɛ w'adwene sɛ baabi obi aduru no, wo nso wofɔɔ so aduru hɔ. Na deɛ ma Nyankopɔn de wo bɛto biara no, ma w'ani nsɔ. Nyame, Ɔwɔ mmerɛ ma obiara. Ɛwɔ berɛ bi wɔ hɔ nom a Nyame bɛtumi ama woadi hia. Ɔberɛ bi wɔ hɔ nom a Nyame bɛma woadi yie. Yɛ ɔberɛ bi wɔ hɔ nom a Nyame bɛma woafa yaw mu. Yɛ ɔberɛ bi wɔ hɔ nom a Nyankopɔn bɛyi wo afiri yaw nom. Ɛyɛ time and season. Enti sɛ wote time and season ase a, be be content with the little you have. Baabi a wowɔ, baabi a wohu wo ho seesei no, ma w'ani nsɔ, na yɛ no te sɛ baabi a mewɔ seesei no yɛ baabi a Nyame de me atoɔ. Enti mede obuo ne anidie bɛma mpanimfoɔ, na mahwɛ deɛ Nyame de me bɛkɔ. Mfa w'ani nkɔto obi so, mfa wo ho nkɔtwene obi, mfa nsusu wo tiri mu sɛ, mewɔ fa wɔ akwantuo mu, mewɔ fa wɔ aburokyire, enti deɛ mewɔ fa bɛba abɛyɛ ama me no, ɛnna ɛyɛ final. Borɔ wo mogya ani, sua adwuma, woantumi ankɔ sukuu a, sua adwuma, wotumi kɔɔ sukuu a, ma w'ani nkɔ sukuu no a worekɔ no ho, na gyae akohwisɛm, winom, jɔɔto nom ne nsa ne akohwie bi a ɛmmoa wo. Wotwe wo ho firi saa adeɛ wei mu. Abrabɔ no, sɛ wowɔ Ghana, wowɔ aburokyire, sɛ wowɔ Germany, sɛ wowɔ France, baabi a wowɔ biara wobɛhu abrabɔ no very easy. But sɛ sɛ akohwie yɛ wo dɛ, dwaeɛ yɛ wo dɛ, rough, kasa twitwire, ɛɛ wommɔ w'anim, womma w'ani nsɔ deɛ wowɔ. Sɛ saa suban wei da so wɔ w'abrabɔ mu a, baabi a wobɛkɔ biara, baabi a wote biara no, still you will find it difficult sɛ abrabɔ no ne wo di. Adɛn ntia? Because womma w'ani nsɔ deɛ wowɔ. Meduu Seer yi ara, Missionary George Kwaku Tua ne me din. Wo, wonhyɛɛ video no a, woba so a na woahyɛɛ. Mesrɛ wo, woba so a na woahyɛɛ. Ɛno deɛ, very important. Na drop wo comment. Deɛ obiara de bɛba biara no, yɛ, is, is highly welcome. We accept every comment bi a wode bɛba. Deɛ wode bɛba biara no, yɛde yɛsɔ mu. Sɛ ɛyɛ papa o, ɛyɛ bɔne o, yɛsɔ mu. Na yɛn nso, yɛatumi de afotuo afiri mu. Deɛ woretwerɛ ato ha no, hwɛ hu sɛ ɔba bi reba abɛkan. Deɛ mereka no, ɔba bi reba abɛtie. Enti deɛ worebɛtwerɛ no ne deɛ wo, me, memmɛka no. Sɛ wo ba no bɛtie deɛ mereka no na ɔhwɛ deɛ wotwerɛeɛ no a, me ne wo mmienu, wo ba no na ɛbɛgyɛɛgye me ne wo. Asɛm a mereka yi, sɛ ɛyɛ nkwaseasɛm, sɛ ɛyɛ nyansasɛm, deɛ ɔbɛbu no nyansasɛm no bɛfa mu nyansa na ɔde abɔ ne bra. Deɛ ɛyɛ nkwaseasɛm ma no no bɛfa no sɛ ɛyɛ nkwaseasɛm, ɔbɛpo, na ɔde abɔ ne bra. Enti abrabɔ a worebɔ no nnɛ no, sɛdeɛ wosi bɔ wo bra no, saa ara na ɛda w'anim retwɛn wo. Kae na hunu sɛ deɛ wodua no nnɛ no, kyena wobɛtwa. Wonkɔdua mmoko nnɛ nkɔ nkɔtwa nkaa. Abrabɔ biara a worebɔ no nnɛ no, sɛ worebɔ abrabɔ pa o, worebɔ abrabɔ bɔne, ɛda w'anim retwɛn wo. Enti asɛm biara a wode w'ano reka no nnɛ no, kyena wobɛbu ho atɛn. Fa to wo tirim yie pa ara, Anka mpanimfoɔ bi wɔ hɔnom a anka yɛkɔ ahokyere mu a yɛhia wɔn mmoa paa. Nso ɛnam dwaeɛ, ahantan kasa bi a yɛde kasaa wɔn ho nti, yɛkɔ ahokyere mu a yɛntumi nkɔ wɔn nkyɛn bio. Adɛn ntia? Because of nnipa binom a yɛtiatia wɔn, nnipa binom a yɛde yɛn adwene susu sɛ wɔn na ɛka nyansasɛm, na wɔn na alidi yɛn de yɛn akɔ saa ɔhaw ne amaneɛ mu no. Me tuufo, as a ɔmamma pa, yɛ ɔmamma pa na panyini no ayɛ n'adwuma. Woyɛ ɔman ba pa a, panyini no bɛyɛ panin papa. Ba sɛ ɔyɛ ɔman bɔne a, wo nso wobɛhu panin sɛ panin no yɛ panin bɔne. Mesi ha kyia obi bi anaa? Shalom. Bye bye. Next time yɛbɛsan ahyia.